Bon bini nu otro episodio di Messy Year Devotional di Con E Ama Messy Year Devotional Paso un amiga mei semper ta messy and esaki ta un bon excuse pa no peña Algo nos ta papia di speransa y con contagioso speransa ta Pero prome cu nos cuminsa laga nos mas den palabra di oracion y nos ta reza Nos Tate cu ta na cielo Señor bo nomber sea glorificado honra y alzá awor y pa semper Dankio, Señor, por e otro oportunidad aki i permití cu e mensahe cu ta sali for mi boca no por ta letterlijk di mi, pero e ta bin inspirá dor di abo, Señor. I permití cu cada palabra cu mi papia i cada ehempel cu mi usa por yuda e personanan cu ta scuchando i por yuda nan cualidad di bida i nan bida spiritual. Yuda nos pa nos por retene informacion i pa nos habri nos mente pa nos por comprende esaki ta mi oracion den nomber di Cristo Hesus. Amén. E aña aki lo ta mi ultimo aña di mi elevaron school, anto despues di seis aña luchando, I finally made it, Shonan ma logra. So, mi tin mi diploma di VO in the pocket. Um, pero a pesar como logra, no te quita por di hecho que ultimo aña escolar aquí estaba ta hopi hopi loco. Nan estaba ta llena di evento nan ku nunca lo ma premira y bendicionan ku nunca mi espera. Durante e añanan aki mi ta tin un hopi gana di entregá. Diferente biaha mi tabata keda lantá por bandoná puntra mi òf puntando mi mes si di bèrdat mi ta pertenesé kaminda ku mi ta. E añanan no tabata niun di ke fásil. Pero e dia ku mi a stipulá pa mi mes ku lo mi laga tur kos den man di Dios i sigui lucha, e dianan ei mi wowonan a habri. Bayendo bèk na prinsipio. Komo ku ta mi senior year, mi ta tin e privilegio di skibi un senior quote. Mi tabata ke algu ku ta resumí mi aña i mi eksperensia ku Dios, sabiendo ku sin Su intervenshon lo mi no a yega te kaminda ku mi ta. Despues di hopi buska i pensa, mi a disidí di bai ku esaki, i awe des ku e quote aki. I awe den mes year devotional di awe lo mi ke kompartí esaki ku boso, huntu ku lokual ku mi a skibi banda di dje. I e ta bisa, I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. I na pabimentu, mi a siña sunchi e ola ku ta tira mi kontra di e roka di eternidat. I nos tur sa òf no nèt nos tur, pero kontal, um, otro naun pa Kristu Jesus ta roka di eternidat. Es básikamente e kos aki ta bisa ku mi a siña na apresiá e ola ku ta tira mi kontra di e roka di eternidat, pasobra um, Um, pa ami anto mi tuende basta stubborn, dus lo mi no gewoon bai, no ta semper mi tabata bai cerca Cristo Jesus, chis paso por. Ora cu ta tin un evento malo den mi vida, fora cu mi ta tin echt mester di dje, e ora mi ta mane cora cu tin un Dios y riba nan. Anto, e aña aki ma echt siña cu Dios no ta simplemente um, Santa Claus cu ta djes grant our wishes, cu e echt kie un relacion, presita Te un otro dia kontal. E frase aki ta un resumen di mi aña eskolar, mi bida personal i téknikamente tur kos. Me mei di tur e insertidumbre i lokura, djes di siguransa ku Dios tabata na mi banda, tabata e úniko empuhe ku mi ta tin pa sigui avansá. E parti prèt ta ku mi no tabata sa i skibiendo esaki ainda mi no sa si mi ta bai hale. Esaki ta lokual ku mi a skibi, dus ora mi a mand'é pa mi amiga, lètterlik mi no tabata sa si mi tabata bai hale si òf no. Pero un kos i esaki so mi sa sigur, no importá kiko ta sosodié, Dios semper lo ta ku mi, i di mesun manera e lo ta ku bo tambe. Loke mi amiga kontinuá bisando miéntras ku mi a manda esaki p'e, ta lokual a inspirá mi pa skibi e mèsier devotional aki. I su palabranan tabata, Bo hoop ta contagious, bo speransa ta kontagioso. E palabranan aki a pone mi pensa ku kisas tur e tribulashon, I problemanan ku nos ta pasa aden no ta por nada. Awe mi ke djis rekorda bo ku tin un Dios. Aunke no ta ai ariba nan manera semper nos ta bisa manera, ma lèt lo e kaba di bisa awe. Pero mi ke djis korda bo ku e ta aki na nan, e ta haya na nan serka bo, e ta tur kaminda, i ku e no ta siego pa bo doló, i ku e ta simpatisá ku bo doló. Si nos djis wak nos bida ku wowonan di shelu ku un bista positivo, Tur nos lágrimanan na final lo bira alegria. E clave ta siña reconoce oportunidadnan pa inspira speransa. Paso cu e actitud corecto y e circumstancianan corecto bo tambe por inspira speransa den otronan. Hopi bia nos ta cla pa reclama, nos ta cla pa frustra, nos ta cla pa bisa cu malo cosnan ta basa ta nos ta lubida cu Nèt e momentunan malu aki ta un momentu perfekto pa inspirá speransa i yuda nan otro. Yuda otro pa ora ku nan tambe den nan problemanan pa nan por kòrda ku, epa, si Fulano de Tal por, mi tambe por. Bida a siña mi pa purba usa kada oportunidat, kada kos segun su environment, pa papia di lokual ku Kristu a hasi pa mi i den mi. Paso, e yabi berdadero di speransa ta Kristu Hesus. I mi ta sigur ku bo tambe tin e instrumento nesesario pa inspirá speransa. E mundu aki ta yená di skuridat i hendenan ku ta kana ku kurasonnan batí i kargá. Pero bo strògel, bo aflikshon, pero spesialmente bo viktoria i alegria den Kristu Hesus, apesar di esakinan, por inspirá speransa i kontagiá esnan rondó di bo. E parti bunita ta ku na final, ora Kristu bini e nubianan, danki na bo fe i bo perseveransia, otro por siña konos'é. Pues kòrda, rumannan, no ta wò nos ta wòrdu oprimí di tur banda, ma nos no ta keda plecha. Nos ta mira sa nos no ta mira salida, ma nos no ta desesperá. Nos ta wòrdu tumbá abou, ma no destruí. Satanas ta bin ku kos di tur banda, pero ora nos disidí pa nos mes ku nos lo no pèrdè fe den Dios, ku den e momentunan ei Kristu lo ta nos salida, Kristu lo no solimente sali na nos reskate, pero lo por usa e momentunan aki pa inspirá speransa na otronan. Mi gusta lokual Pablo a bisa Timoteo, pasobra nos tur sa ku Pablo no ta tin e bida di mas fásil. Ma abo a sigui mi siñansa, kondukta, propósito, fe, pasenshi, amor, perseveransha, persekushonnan, sufrimentunan, manera a sosodé ku mi na Antokia, na Ikonio i na Listra, kual persekushonnan mi a soportá, i for di nan tur Señor a libra mi, i for di nan tur Señor a libra Pablo. Pues, laga nos tene firme na e konfekshon di nos speransa, sin basilá, pasobra esun ku a primintí ta fiel. Esaki nos maña den Hebreonan kapítulo dies, versíkulo binti tres. I por último, esaki nos maña den Romanonan kapítulo diesinku, versíkulo diestres, i a ta bisa, Awor, ku e Dios di speransa yena boso ku tur goso i pas den kierementu, pa boso por abundá den speransa pa medio di e poder di Spiritu Santu. Pues awe, inspirá speransa, paso bo hoop ta contagious.